right e, zviri sei matraders nhasi pavhidhiyo ratiri iri toda kudzidzisana about macontinuation patterns anditika apa patoda kungotaura three anokuratidza kuti tichiri mubullish market market iri kukwidza mudenga handitika right tobva taexplaina e, kusiyana kwakaita chii ma patterns iwayo handitika eh, right eh, pattern yekutanga ticha explaina inonzi bullish flag handiti after bullish flag ticha explaina eh, inonzi falling wage handitika right after falling wage ticha explaina triangle handitika kune vasati vaona vhidhiyo ratakaita re kuexplaina three types dzematriangle munodzoka kumashure uku munoriona vhidhiyo iroro handitika eh, rakanyorwa kunzi musiyano uripo pa three types dzematriangle nekuziva zvaanoreva handiti totaona vhidhiyo iroro saka eh, chinoitika nechaunodewo so paflag panapa handiti regetivhure tione zvainenge yakaita pamachatsi ishi ndo bullish flag handiti Kunoku tinenge tine poor iyi market iri kukwidza iyi handiti ka inonzi flag poor handiti right saka zvainoita ndezvekuti market inonoricha pairi yechi yeresistance pese paona panounosvika market ichinotena area iyoyo inenge yatova chi resistance handiti ka then zvadaro manje market inotanga kugadzira pattern pattern izvi kuti uzoti iflag malines aya aya ano maintainer same chi distance iri pakati apa anenge akafanana nenjanji mbiri handiti ukuona njanji mbiri hadzife dzakasangana dzinoenda kuamerica dzigodzoka dziri padhuze nepadhuze kudai handiti kukwidza kudzika kuenda pari flat dzinge dzichi padhuze nepadhuze ndo zvinenge zvakaita malines aya echi e, flag saka chinoitika ndechekuti market yedu yakarova impulsive move handiti inofanirwa kuwana apa icha accumulator mamwe machi mapositions ndo area yanotanga kugadzirwa flag iyi saka vanhu vebhayi vanenge vachipinda vachibuda vese vachipinda vachibuda handitika kana tazosvika kwachinenge chaibva chinhu ichi chinonobreaka chichienda chi mudenga handitika ndo inonzi chi bullish flag katiende papattern number chi number two Bete number two tine inonzi falling wage handiti right. Iyi falling wage iyi inoitika market yedu yakarwa lese kuti yarwa impulsive move kunoku tati drrr tichimhanya kuenda mudenga handitika price painonoricha support handiti ichatanga kurova inonzi retracement kana kuti price correction handitika ndo patichatanga kugadzira chii pattern yedu ishi saka musiyano wepattern ishi neflag ndeyokuti aya malines aya anonoita sei anoita chinonoclosa kudai handitika saka vanhu vese vanenge vachipindawo vebhayo vanenge vachipindawo but manje pa, pa, paningirikini pafollowing wage apa ndoda kuti munotise something patiri kupinda tichidai handiti vanhu vebhaika vari kuita vachitendera vanhu veseu kuti vabreake chi malaws handitika veseu vari kuchengetedzwa machi mahai aya handitika right kana wakaona vhidhiyo randakaita ndichitaura kuti tinotrader sei falling wage makunzwisisa kuti why mahai aya achichengetwa aya handitika takazviexplaina kuti chii anenge achichengeterwei saka kana musati maona vhidhiyo iroro mouya uku motsvaga vhidhiyo rakanzi chii uh, don't buy this setup in, in trips trader handiti right market yedu inonosvika paikuti inonogara musupport handiti ka kuzasi kunoku takati tikanotarisa kuprevious chi history uku kuleft uku market inenge yatipa maclue tanogara ipapo handiti kuarea kunoku tichanogadzira chi reversal pattern handiti ingava head and shoulder mukati umu inverted head and shoulder kana kuti e, macandlestick pattern iwayaya right handiti sepanapa pakagadzirwa rakada kuita ngechi morning star handiti ka right market itobva yabreaka ndobva yatanga kukontinya nechi netrend ichienda mudenga handiti ka takaexplaina kuti zvinoitirwei izvi vasati vaona vhidhiyo uyai muone chi vhidhiyo hatisida kuti vhidhiyo rineriite sei rinyanyoreba right tobva toya pachi bullish triangle handiti market ikati drum sharp move ichienda mudenga inonoricha chi resistance zone yaricha resistance zone handiti ka toda kuwana e, area yekuti vanhu vakatanga kupinda nditi mastoplos avo vane mahenga chi mumhepo kuarea ikoko tozomadzokera zvedu time time since vasiri kuteedzera chi zvatinovaudza kuti ngatitradei trend handiti ka vanofanira kuzokwara mugame vangwari market yedu inonobhouncer handiti ichibva kunonzi kuchi kuexpansion ichienda kushrinking handiti tanoshrinka pane vaiswa pakona handiti ka nevapi netimu ranga richibhaya wazviona sei kuti market iri kubhaya malow aya haasi kupwanywa aya then line iri takati pay chi attention kuline iri rinongokudza rega kuti tswiriri ndikukwidza mudenga handiti tavaisa kukona takati muridzi wechinhu anozongochibreaka market yakanoita sei yakanobreaka achienda chii mudenga anemaona saka tikamaona mapateni iwayo muuptrend handitika kana kuti e, asati agadzirwa ukaona musika warova zimove risharp wamhanya kuenda mudenga expecta kuti uchagadzira fulenweji flegi kana kuti matriangle handiti ka ukaona zvatanga kugadzirwa izvozvo wozoti maketi iri kukontinya chi mudenga kana kuti ukanonoka kuona zvinhu izvozvo ukazosvika zvatogadzirwa handiti ka ziva kuti maketi ichaita se ichabreaka ukasvika yabreaka iwewo manje kana utsvaga machi maentry ako unenge uchitsvaga maentry ari kuenderana netrend trend watoudzwa nepatern iri kuti tiri kuenda mudenga tiri mubullish handiti ka ndosaka taexplaina machi mabullish chati patterns handiti ari three e, triangle wedge neflag saka pavhidhio ratikaita tichitaura about ma musiyano wematriangle takati the opposite is true handiti ka saka pavhidhio rinori taunogadzira rimwe chi vhidhio ratinoexplaina about chi e, mapattern iwayaya kudown trend handitika kana video rinoda kubatsira udzanya uchi like button handitika e, eh, mupinda mucomment section mocommenta macomments tikumaona thank you so much kune team rokucommenta handitika e, eh, thank you ngatirambe takaita se takadaro tichifollowa malesson one days one day zvichameka chi sense kune vanyowana vatanga kusangana nesu pathis video pachannel inoyi e, tinodzidzisana forex tichifocusa nekutaura neshona andimaona eh saka kana muri kuda kuti follower tiripo pafacebook shona forex academy iripo patiktok shona forex academy payoutube pana patiripo makanodzvanya chi subscribe button nenotification bell then vasati vagadzira maaccounts eforex vada kugadzira makaenda pabayo pechi peaccount yedu munoona pane malinks aripo then vakuda kupinda futi muchannel rekuwhatsapp kune vamwe e, riripo futi link ipapo ngasangane pachi panext video.